Kartadan indi bara şey diýip durup eliň bilen aýlap çyk şu gözüňi Germaniýany tutýaň. Allajan nesip etsin emme Germaniýa gitmek. Gyş gawatlaýyn uzak uzak wagtlaýyn gyş gawatlaýyn Germaniýa döwletine gitmek isleseňiz 3 aýyň içinde resminamalaryňy taýlap beren. Siz hem Ýewropada gelejegiňizi ösdürmek isleseňiz, Ýewropa wiza alyp gitmek isleseňiz. Gowy, amatly, ynamly şekilde Ýewropada gezmek isleseňiz, kime ýüz tutup bilýäris? Kerwenşahada gelip bilýäris. Ynamaýsy sen, netije diňe kerwenşahatda. Bizde ýalan ýok, galpdaky bet ýok, ýalňyş ýok, iliň hakyny iýmek ýok. Gelýäňiz, ýerimiz gujurly ýaşlarda, rysgaly zdaniýany aýratyn remont edip otyrys. Rysgaly zdaniýada gowja bir täzelik boljakdyr inşallah. Janyňyz sag bolsun, laýk, repost hem-ä bilen paýlaşyň. Germaniýa gitmek isleseňiz, Hökman suratda bize ýüz tutuň. Üç aý geçene resminamalaryňyz doly taýlany. Birje şerti bardyr Germaniýanyň. Ýaşy kyrk bäş ýaş doguly bolsa bolanokdyr. Janyňyz sag bolsun, laýk, repost, kartadan Germaniýany seçip senem Germaniýa gitme şansyny ýitirme. Sag boluň. Operator, bu görýän zatlaryňyz-a Rossiýa bilen Belarussiýanyň wizalary. Men şu wideo bilen iki ýüz müň prosmotrdan geçse, men raýatlarymda bir gowy ýeňillik döredip bilerin. Sebäbi halkyň tumat üçin hyzmat etmek üçin bärde, yzyňa bilmek üçin ýa-da birine göriplik üçin ýa-da birine ýamanlyk üçin, biriniň çöreginden kesmek üçin bärde dälda bir türkmen galsa elinden aýagyndan göterip hawa janyňyz sag bolsun diýip geçeris. Karoçe, kysakeseli, Rossiýanyň üçünlik wizasy. Türküň bir ýyllyk wizasy. Bu görýänleriňiz Belarusçäň wizasy. Belarusça. Belarusça. Belarusça. Sany agzaýar. Ine-de bir belarusça. Ine-de bir belarusça. Ine belarusça. Ýene belarusça. We ýene gelip ýatyr belarusça. Ine ýene belarusça. Russiýa döwletine gys gabatlaýyn üç aý, üç, üç aý, üç ýyllyk, bir ýyllyk wizalar bilen gitjek olar bu ýere. Belarusça. Kyrk bäş günde bir ýyllyk wizala bilen aňyrda ýaşamak isleseňiz, gezek gezek gitmek isleseňiz ýa-da iş tejribäňizi artdyrmak isleseňiz bize ýüztüp bilýäňiz. Türklerde nakyl bar, Aslan aslanda diýip, syrtlan syrtlanda diýip, biz her zaman aslan bolduk, Allajan syrtlanlary ýanymyza getirmesin. Janyňyz sag bolsun, laýk, repost hemme bilen paýlaşyň, iki ýüz müň adamam görase, üç sany sowgat berjek. Belarussiýa öňünden töleg aljak däldirin iki ýüz dollaryny, bir sany raýatymyzyň Rossiýa öňünden tölegini aljak däldirin iki ýüz dollaryny, üç ýyllyk wiza üçin we ýene bir zat, Rossiýanyň bir aýlyk tüýsüzini mugt edip berjek dim iki ýüz müň adam. Janyňyz sag, laýk retpus paýlaşdyň. Ine şu görýän R harpyňyzy, R harpyny hemmäňiz bilýänsiňiz.

Ine, bu görýäniňiz 10 sany Belarussiýaň gezelenç tur turlarymyz bilen gitjek wideolar görnüşleri. Ine. Serediň adamlar. Ynama sizden netije diňe kerwen seýatdan biz halkymyzyň hyzmatynda Allah jana şükür etýäs. Köp adam biziň aýagymyzdan padnoşka berjek bolýar. Sebäbi bizde ýalňyş ýok. Tüweleme Türkmenistanyň içine, daşyna milli ýadygärliklerimizi daýlap ýörüs we ynamly wiza görnüşlerini edip otyrys. Şu wagt duşmanymyz kändir. Indi şu wideonam part 2, part 1, part 2 etip goýaýylyň, operator. Sebäbi köpem bolup gitdi-da bu. Ikinjini hem synlaň, ikinji gezegini hem nesip bolsa goýup geçeliň. Ine, görýäniz, red dolup alan wizalar. Türküňki bu, bu görýänleriňiz Belarusça. Serediň. 3 ýyllyk, 1 ýyllyk Germaniýa, Türkiýe, Belarusiýa hemme wizalarymyzy biz alyp berip otyrys ine. 3 ýyllyk wizalar. Şu görýän pasportlaryňyz diňe şu gün çykan wizalar. Nesip bolsa öňe pasport kan görkezýän däldirin. Indi inşallah ýene-de size gowy ynamly şekilde wiza görlüşlerini hödürleýäs. Wideonyň ikinji setinden görüp geçelim. Köpiňiz soraglara jogap bermegimi isleseňiz Amerika, Amerika wiza düzgünleri köpüsi öňki ýaly kynlyk ýokdur, ýatyrylandyr. Nesip bolsa birinji ýanwardan doly maglumatlaram goýup geçeris. Donald Trapyň açyklama ýapyşyna görä indi Amerika türkmen raýatlary iş, okuw we gezelenç wizalaryny almagyna ýeňillikler döredildi. Kararynada gol çekendik. Nesip bolsa täze ýyldan soň inşallah ýigrimi altynjy ýylyň ýanwar aýynyň birinden doly maglumatlary goýup, Däde ýylymyza Amerikada belki garşy alarys. Janyňyz sag bolsun Kerwen Seýat bilen galyň Amerika ýakynynda wiza dürlemimiz açylýandyr. Hökman suratlar laýk, repost hemme bilen paýlaşyň maksimal şu wideonam paýlaşyň. Kerwen Seýat bilen ýurduň içi ýurduň daşy syýahatçylygyňyz iň aňsat we iň golaý iň ynamly şekilde edip berme hyzmatlarymyz bardyr. Ýakynda Amerika wizalarymyzam ýola goýarys sag boluň. Üç sany çakylygy. Russiýa üçlük çagylyp mugt etip berjek. Esselamu aleyküm millet gowy ýagdaýly armana ugur Russiýa tarap. Millet bilşiňiz ýaly birnäçe aýdan bäri Russiýa üçlük widan edip otyrys we bir ýarym aý diýende-de şu günki goýan wideomda Russiýa bara üçlük wizalamyz bilen Russiýa baran müşderilerimiziň wideosyny goýandyrys. Indi size gowja bomba täjir. Öňinçä laýk, repost şu wideo iki ýüz müň adamdan ýokara geçýär-ä. Üç sany raýata men özüm iki ýüz müň adam görse, üç sany çakylygy, Russiýanyň üç ýyllyk çakylygy mugt edip berjek. Kerpiç örüp bilýän ussa, malýarka, elektrik, santehnik gerek. Aýlyk ýagdaýy rublamy nä diňe dollar sanaýaňyz. Çakylygy öňä bir ýarym aýa wizaňyzy alyp giden bolsaňyz, sanany ýigrimi üç günde Ýigrimi bäşinji günem çakylygyňyz eliňize gelýär. Aňyrsy bir hepdä wizaňyzy alýaňyz. Ýigrimi-ýigrimi bäş gün içinde üç ýyllyk çakylyk gelýär. Sizem ýatyk galyň, atyk galyň. Ýakynda, nesip bolsa, on güne galman menem Rossiýa baryp wideolaryny goýjakdyryn. Wizam çykandyr. Belki şu bäşinji gün, belki indiki bäşinji gün. Janyňyz sag bolsun. Rossiýa tarap. Görüşüris.